bakacil deh apa kabar biar tula mamarina wan dangsanak barataan mudah-mudahan sehat walafiat lah nang lagi garing mudah-mudahan lakas ampi lakas ligas lakas sembuh.

Hari ini kita belalah ke Tatah Cina. Wah. Nah, dari nama nih bisa banyak orang Cina bang di situ. Nah, Tatah Cina nih. Nah, bujurkah banyak orang Cina di situ atau nah kayak apa? Karena tahu kita lah. Nah, kita melihat ke Tatah Cina lah. Nah, kita ini start dari bawah jembatan uh, Maxwell, Atas Sirih. Nah, nah umpati terus video pakacil ini sampai tuntung sampai habis jangan berkecipat lah nah, pakacil didin nah, balalah terus kita posisi ada di bawah jembatan basirih um jembatan kembar basirih ini di mana wan jalan um Jenderal Sutarjo atau nang biasa bubuhan urang Banjar manyambat jalan tol um jadi ni jalan tol gratis satu-satunya mungkin jalan tol nang gratis ya ini um kalau di jalan tol di pulau Jawa di Sumatera atau nang di Kalimantan Timur.

Nah, di Jalan Tatabang kaluar ni banyak orang bajual anu saat ini bajual umpan gasan mauntun. Nah, itu apa juga orang tu jual ni gasan mauntun nila orang umpannya tu lumut.

kita barak lagi sampai memasuki wilayah atau daerah Tatah Cina tadi dulu Pak Kacil waktu ya 15 15 eh, tahun atau 20 tahun yang lalu rancang juga ke Tatah Cina nih tapi kada lewat sini karena jalan sini hampir kada kau dilewati

Nang kira-kira tadi lima belas dua puluh tahun nang lalu tu ada ke sini, nah dulu ada sepupu di sini berumah dulu di sini sepupu ini nya sudah kada di sini lagi dah, nah jadi ada ya rancak lah ke sini nah ya jalan nya lewat jalan layan bahari kada lewat jalan tol um tadi kada lewat jalan gubernur sumarjo tadi jadi rasa jauh bakaliling.

Nah, lomba maharagu sungai. Sana kah? Juri nang lain datang kah sudah? Ay, maka tadi bedahulu oh ni orang nang sana, seko. Lo eh lain, lewat belakang kah bubuhannya lah?
Eh eh, eh coba lo melihat ke sana. Eh eh. Nah, ini masyarakat lagi membersihkan sungai. Jadi ini salah satu sungai nang dinilai hari ini uh, sungai Tatah Cina. Nah. nah. Bah. Sampean ini sudah berapa lama di sini, Mbah? Ulun. Nggih. Mulai tahun 75. 75. Nah, dulu di sini kayak apa tahun 75 tuh? Masih jalan setapak. Oh. Nah, jadi kalau misalnya hendak kemana mana pakai apa? Pakai sepeda tinjak. Sepeda tinjak.
Mbak itu lewat sungai lah. Lewat sungai.
Nah.
Jadi le, eh, apa eh, lewat sungai itu berarti sungainya nang kayak apa bahari itu di sini? Iya. Gananya nah kayak apa sungainya? Iya, masih kecil sungainya. Oh. Uh, maksudnya bisa itu halus. Halus halus.
Nah, dulu jer ngarannya di sini Tatah Cina. Ya, nah, oh ya ini ngarannya Tatah Makmur tuh kayak apa sejarahnya? Sejarahnya dulu pelajaran Cina banyak di sini kan. Eh. Nah, dulu anak ini Nah, kan anu aja ulun mami kota. Nah, kayak apa tadi sejarahnya? Sejarahnya kan Cina bersimpan di sini dulu. Oh. Nah, kan di

Urangnya makmur-makmur semua. Oh, jadi tatah makmur.
Unda tatah makmur.
Tapi hari ini kadada orang Cina di sini lah. Nda ada.
Nah, seberataan paling banyak orang Jawa lah. Orang Jawa. Artinya namanya tatah Cina tapi orang Jawa. Orang Jawa. Asli. Asli orang Jawa lah.

pasar beimbay ada pasar kauman ada
jadi tiap hari bejual nyiur ada penduduk sini banyak lah oke terima kasih mbah ini sama-sama
buah rambai nah buah rambai nah, nah ini tadi eh, Nah ini buah uh, rambai. Rambai apa ngira ini Pak? Rambai papan ke padi? Rambai padi.
Nah, jadi ini sebenarnya yang makanan bakantan. Kalau yang patung bakantan tuh rambainya bulat. Nah, itu tuh lain makanan bakantan misalnya di patung bakantan tuh rambai bulat. Ini iya, kalau nah ini rambai padi. Ini bulah yang makanan bakantan ya kalau.

Rambai Kalau padi.
rambai papan lebih besar lagi. Oh, ini bentuk sama. Sama. Oh. Cuma besar ukurannya.
Ukurannya lebih sama. Nah, jadi ada dua rambai tapi bentuk sama, rambai padi dan rambai papan. Kalau rambai padi itu tak halus sedikit, Halus. rambai papan Lebih besar lagi. lebih tegana. Nah, nah, ini. Karena Pak Usup ini rumah sidin banyak pohon rambai di giganya. Jadi sini tahu mulai bahari kada jauh lawan pohon rambai rumah. Nah, ini.

nah ada jembatan kecil sungainya tatah cina kampung tatah makmur oh kenapa pindah berbeda antara sungai lawan ano eh, eh lawan apa lawan wilayahnya wilayahnya ngarannya tatah makmur lah sungai tatah cina lah

banyak masih nang buhuma lah mbah lah sini mbah lah. Iya. Eh, buhuma kayak apa di sini mbah? Hah? Anu banyak baiknya buhuma lah di sini. Ya cukupan lah.
Eh, berapa anu biasanya se seborongan kah berapa dapatnya? Eh, seborongan ya paling gana itu ya 89. 89 lah. Iya. Mm -mm.
Beras anu banih apa nih yang setahun sekali kah? Eh, anu apa bani tahun.